Una well done o, I greet una. Today na another wonderful day for our ogbonge series wey we dey call Na So E Be. Yeah, so today's episode na so e be. E get one matter wey I wan bring for una domot. See e get one day as I dey travel go where I dey go, the place wey dem call Adajuju for Port Harcourt Rivers State and um I dey go towards my one. E get one bus wey I enter so dem come dey talk something so when e reach one place we come see one man wey dey eat um akara and bread. Now, for akara and bread no be bad thing na. Na the one wey person see na wetin e go chop. um Later, e fit dey talk whether e dey healthy abi no. But dat one na food. For dos of us wey dey Nigeria, na so we dey chop am. Some pipu dey like am, some pipu dey like other things so the conductor come dey talk to me, he say dis man no dey do well how he come dey eat akara and bread for early morning like dis like he no know sey dis man na very rich man, the man get money, get bus, get everything so you know people for bus come dey talk ah wetin dey wrong na im choice na people get choice people get choice to eat wetin dey wan eat So me I come just dey lis ten you know and I wan I no know where matter talk you know comot so I come dey lis ten so de conductor come talk sey dat dis man get too much money for everyday for akara and bread akara and bread akara and bread so some pipu sey um maybe e possible sey de man just like am dat way So den you know as we dey you know dey dey talk am back and forth you know passenger everybody just dey chook mouth for de matter den one person for my side come say maybe im fit dey do assignment I come dey reason wetin be assignment but as dem dey talk am I know sey dat assignment fit be maybe im belong to something one group like dat so maybe na part of de thing wey im suppose dey do

na as people just dey like this for bus you no know person wey get car you think say everybody dey wey dey use bus dey dey no get car you fit check now for almost four people that car for the bus get car their own personal car but the choice na to use bus so and some other people say e fit be assignment too so me I come yab am tell am say ah after all for morning wey at early time wey we start him get one passenger wey the pass the conductor come carry him bag So I come look am and the thing wey the cloth wey the conductor wear come blend well well with the bag. E come dey like sey na im own. Even the person wey carry wey get bag dey im back. Dat time we just comot make we make we give way make person enter. So e come dey like like conductor dis bag no e no bad on you oh. Like sey na you own am. Im come dey laugh you know, come dey joke sey ha im no go school oh. Na im own way make the thing dey fit am. So now I come make- dey refer to them for that matter unto say ah as this country don carry this one maybe na him choice you sef wey dey boss like this fit be dey do your own assignment maybe if you be one big boy like that you come dey dey for dey do conductor for us for us for for this bus you know you know that kind thing so everybody just dey laugh so I come dey reason this matter you know akara and bread wetin dey wrong even I tell am say even um groundnut and and um groundnut and um and garri you no fit see do do that combination no be sey the person na rich man him just like am maybe na lifestyle maybe na something wey him come dey use to you know some person fit see am sey um maybe na him feel sey this life nothing dey am maybe him struggle too much him just no wan bother himself about all those kind things so but you know na so dis life dey be many times pipu dey do something you fit see person wey get too much money like dis e no fit you know the thing wey you dey see him dey do you no go fit say ah dis man dey do dis kind thing so i come dey look say say na so dis life be and na why e come come my mind say na so e be cause some pipu fit say oh that small money dem get make dem dey manage am some people say that big money wey dem get no mean anything no be still food you go chop no be still die everybody go die no be still six feet everybody go go because I know say e get people still dem no get money oo but dem go carry dem go carry that small money wey dem get carry am go buy correct food now dem fit buy that food dem fit no eat again and if you see dem dey eat dem go dey eat like person wey be say no go eat again tomorrow. You understand? So another thing say he get an hair, he get something wey I come remember now. One person for that bus say as he no dey, another thing be say the man fit dey put him money for other places wey dey more important than for, for am. You know, like now, him dey tell me him him own example say him be PhD holder now, him dey run something for system, him dey use um him dey work online. So and many times him dey carry him dey subscribe and subscription cost if he wetin him spend for subscription for week for one week go pass wetin him chop for food him fit spend up to twenty thousand naira for subscription for one week yet for food him no even spend up to three thousand naira in as example you know him just dey explain him own expe him just dey tell me him own experience so I come dey reason am sey ah it's true oh e dey possible sey di man fit dey carry money dat person wey dey sey dey chop bread and akara fit dey carry money dey put for other things so e no go dey worry about food e go just anything wey e see e go dey chop if you wan talk sey healthy food nor healthy food dat one nor concern am e no ma e no matter e no even e no dey even look dat direction so for dis episode of anoda tori be I wan make I knack una dis tori I sey as I come dey reason dis thing, pipu get choices, pipu get things wey dem wan do themselves. So na why e no good make you no come dey you know say um you conclude say base on wetin you see dis person this person that. Yes make we dey do our own thing but the thing be say as pipu get choice and sometimes pipu choices fit just dey wetin oyibo pipu dey call weird and sometimes pipu choice dey dey unusual as the oyibo people dey call am so na most one thing be say e get those choices and before we conclude make we make sure say we get the correct fact you get am so na so important make the we get the correct fact na correct fact wey dey carry make you make you dey talk wetin you dey talk you dey talk am with sense make you no go go dey talk wetin you no know yet that thing no dey as e come look maybe wetin you dey look no be wetin you dey see but na so because say you wan talk you just see am that way you just carry am dey talk so one thing i be say one thing one thing there be say make we all pick am as wetin we dey do make we no dey dey too fast to conclude so me i learn am as a lesson and today i come dey and e good when you dey boss like this you go dey reason people you know go dey sample people mind people this one go talk this one this one go talk so e just tell you how this life dey make e no get one straightforward one straight forward answer you know as you think say na black and white person go say see o e dey like say na milk colour e dey say like pink and from that side wey the person dey the person go dey see that colour and you no go dey see am from where you dey because you think say you may where you dey you dey see am right that person where the person dey him dey see am right too so na so I pick that lesson from our small journey today. so once more my name na uchenna ozekhwe i be doctor i be physiotherapist i be con ten t i dey create con ten t people dey also call me bethany blaze na why i carry call this channel bethany blaze md you fit follow me on bethany blaze md dey share you fit follow me or you fit send me email for bethnyblaze_md at gmail dot com b e t h a n y b l a z e

wey dem dey suppose do something before dem become something you understand so na so e come be so na why i dey i i dey greet una for for joining me for this to for this edition and um those of us wey don dey join me wey don dey follow my channel make sure you like subscribe and share make sure you like subscribe and share make you make sure you you tell others for wetin we dey do here. So um I dey hope sey I go see una next time. Thank you.